kugona kuziva kuti chausina handicho chausina ishona ingangoti remei kubata kana kunzwisisa but ndichaiti tsanangurei ndati zvinogoneka here kuti munhu azive kuti chandisina ichi hachisicho chandisina. Ndichapa muenzaniso wekuti zvibatike ndozokumhorosai nekukutambirai. Dzimwe nguva dzimwe nguva munhu anogona kuti mazuva ano handina basa handisi kushanda yeti chaasina harisi basa chaasina chikoro chiri kutsvagwa nemabasa pavanhu ndachinotsvagwa chimwe kana chinotsvaga chimwe haazi munhu anotsvaga basa chinotsvaga vanhu vebasa ibasa vanhu vazhinji havana kumbopa dzidza kana kupatarisisa kwazvo nekuti zvinotora advert kana kuti mharidzo yekambani kuti tiri kutsvaga munhu akadai haanyorwe nezita panonyorwa qualification saka mabasa anotsvaga chikoro chiri muvanhu anotsvaga zivo iri muvanhu saka kushaya kwemunhu basa hakuzi kushaikwa kwemabasa kushaikwa kwechikoro chinotsvagwa nemabasa saka ndati gona kuziva kuti chandisina handicho chandisina ugoziva chaunofanirwa kuve nacho kuti uve ukwanise kuwana chaunofanirwa kuve nacho Alright, regai ndikugamuchirei zvakare mugore ra 2026 makorokoto ndinotenda mwari tapinda tapinda gore ra 2026 gore ratakanzi namwari igore regood open doors gore remadhoo akanaka akazaruka zvakanaka kuti nditaure chinhu ichi tisati taenderera mberi kuti patiri nhasi munana patiri nhasi itestimony hakuna anogona kunge achinyunyuta akatsamwa akagumbuka akaneta achirwadziwa kana kuti achichema kana iye asiri testimony uye asina testimony hakuna chinokunda kuva mupenyu nekuti mukuva mupenyu mune promise yekuti mwari mupenyu vachakuitira ende vada kukuitira profesi hombe kumunhu yekuti mwari vachinewe mupurogiramu dzavo muagenda inobva pakukutendedza kuona rimwe gore kukutendedza kurarama ukazvitarisisa kune vaunoziva vakarara vakasamuka vakati bhabhai tinodzoka manheru asina kudzoka vamakataura navo the previous day kakavako kupedzisira vaive vatsvene vainamata vachifamba naMwari kukudarika iwewe mukutadza kwako nemukutuka Mwari ukaregererwa kwete kuregererwa koga but ukapiwa mumwe mukanazve hauzi ngori mukana wekurarama asi mukana wekuziva Mwari anorarama unozviziva sei unoziva nemabasa ake anobatika mabasa amwari anongonongedza kuna mwari vanhu vanokuona vanongoti uyu ndimwari nekuti takamuona musikana uyu asvitsa 52 years asina kuroorwa akaroorwa akaita vana vakomana vairi chokwadi mwari variko ndosaka usina kufa uine 33 waita 6 years uchinamatira kuroorwa ukanamata zvedzimwe 10 ukapopota ukambodzokera kumashure ukabika doro mwari vakaramba vainewe kusvika varoorwa chavaingokurangaridza nacho kuti ndinewe ndichakuitira kukupa upenyu iwewe usisava mwari vasisakuitire zvakanaka mwana mako zvisinei regai tidzokere kunyaya yedu yandati kugona kuziva kuti chausina handicho chausina ndichaverenga

kuti tinzwisise kuti musoro wenyaya uri kubva kupi uchienda kupi nemhaka yei uchienda ikoko ndichaverenga shoko rinoti iro ndinoziva mabasa ako tarira ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka hakuna ungagona kuupfiga kuti une simba shoma hako wakachengeta shoko rangu ukasaramba zita rangu pane nyaya iri kutaurwa pane zvataurika izvi sekutaura kwandinoita nguva nenguva ndinoti ini kugona kunzwa kutaura kwamwari kugona kuona zvavataura vasina kuzvitaura there is a message in the message there is a saying that you must hear or you must have the ability to hear what is being said even if something else is said kona kunzwa zvataurwa mune zvataurwa or mune zvataurika pari kutaurwa nhau yekuti iwewe simba hausisina kwamakore wafamba namwari warindirira vanhu vanokuziva nekufamba namwari asi vanhu havakuzive nekupupura kunaka kwamwari unotaura nezvamwari asi zvamwari hauna ndiri kureva matestimony because you can't be weak and possess hazvigone kuti unge usina simba uine zvakakosha kubva kuna mwari ndaunotorerwa newakaipa saka jesu chaari kutanga nekutaura nezvacho ari kuti hauna zvauinazvo uineni nekuti hauna simba rinokwezva zvandiinazvo you are weak hauna simba you are powerless saka chinhu chekutanga chausina haisi testimony uina mwari chausina isimba rinoattracta kana rinodhonza rinobata matestimony Oh my God, oh my God, oh my God. Vanhu vazhinji vanoti handina mota. Aiwa, mota dziriko. Dziri kuadvertiswa. But iwewe chausina haisi mota, chausina imari. Munhu anofanirwa kuti handina mota mazuva ano, munhu ane miriyoni mubhengi chaasina chokwadi imota nekuti mari anayo but asina mota asina zvemari chaasina haisi mota chaasina imari saka jesu ari kuti inini uneni and inini ndinazvo zvaunoda but iwewe hauna zvaunoda zvandiinazvo saka chausina hazvisi izvi zvandakabata marriage imba motikari muchato business chausina isimba rekuzvitora simba rekuzvigamuchira saka kune simba rinodikanwa nekuti rataurwa kunzi tarisa dhoo rakavhurika iro rekuroorwa but my concern panhau yedhoo randavhura iwe uripo ndiripo newe isimba rausina haumupinde mumarriage umu kana simba usina ini ndaiisa pamberi pako handizive kana ndichibatika zvakajeka uh, panyaya iyi rega nditiraye kuiunza ive literal kana kuti ive ino inonzwisisika zviri nyore right ndikaita hama yangu yandinodisa yandinofarira eh, hama iyi yoshaya simba mumuviri wayo maybe for a day ndikaibikira poriji mukitchen ndikaenda kubedroom ndoiudza kuti poriji rawanga uchitaura riya rezviyo rine dovi neshuga yakawanda raibva ririmo mukitchen nerudo nerudo maybe pane mutemo unoti hakuna poriji kana kuti chikafu chinobuda mukitchen chakananga any other room chinodyirwa imomo maybe let's say ndachitora ndaisa mudaini munodyirwa nekuti pane mutemo wakaiswa nekambani kana kuti newhatever wekunzi hakuna chikafu chinodyirwa mubedroom ndomuti huya udye poriji mudining iye haana simba rekufamba chaasina harisi poriji chaasina hachisi chikafu chaasina isimba rinomuendesa kune chikafu rinomuita kuti adye saka chausina

rangarirai jehovha nekuti ndiye anokupai simba rekuwana pfuma sezvaakarangana namadziteteguru enyu saka tikawana asina mari haana mari kwete chaasina isimba rinokwezva mari saka urombo hauonekwe in currency hauonekwe in figures urombo hunotomezhwa in power saka kapower kemadhola kanonzi poverty power remamiriyoni rinonzi mariches mari inozoreacta kana kuti inozouya in response and in reaction kusimba riripo your possessions are a manifestation of the power at work in your life saka mapowers aya anosenza kana kuti ari mumadepartments akasiyana kune power rinonzi faith koita power rinonzi prayer koita power rinonzi trust if you can trust god you can wait for him if you can trust god you can ask him for anything ipower if you can pray you become powerful orit ngatimbosiya kwese ikoko tidzoke kunyaya yandataura kuti chausina chausina ndicho here chausina chausina handicho chausina saka gore rino igore rekutsvaga nekuziva chausina chaicho kana kuti igore rekuziva kuti sei usina chausina vhesi iri riri kungotaura riri kupa pikicha ticharamba tichidzika nayo mumazuva anoteera tichinamata saka pari kunzi open your eyes kana kuti vhura meso ari kuoneswa kuti zvawaifunga kuti ndizvo zvausina aiwa zviripo chausina maziso anoona zviripo kwete zvauri kuda kuona saka jesu ari kukonfema kumurume uyu kana kuti kwatiri kana kuti whoever anomuka akaiverenga kuti mukomana musikana tete mbuya zvamaifunga kuti hamuna zvamaifunga kuti hazvipo zviripo asi chisipo hachipo mamuri chinonzi chipo chekuona zviripo zvaiswa namwari pamberi pako chipo chekuona mikana chekuona masuo avhurwa namwari saka paya paunoti handina maopportunities andiri kuwana handina vakomana vandiri kuona vari kuda zvekuroora chausina havasi vakomana vari kuda kukuroora chausina maziso anoona vanoroora anoona vari kuda kukuroora thank you jesus thank you holy spirit gore rino tichadzidza gore rino tichadzidza zvidzidzo igore rekudzidza nekuti nyaya iri pakugona kuona pakugona kunzwa mwari tafamba naye tinavo asi chatinetsa kuve nezvamwari zvamwari watiinaye hatina chatakabata chinotaridza kuti tafamba naye kwenguva 2025 akapera taingowawata taitaura tainamata akapera tisinazve zvataida zvataikumbira saka chatisina hazvisi zvataikumbira chatisina kugona kunzwa mwari anotaura nekuti mukutaura kwake ndimo mune zvatinoda uye zvatinofanirwa kuita kuti tiwane zvatinoda saka ukashaya ukashaya ability yokumunzwa washaya ability yokuwana yoku kubva kwaari regai ndipe muenzaniso ndichifamba inini nemuchina kana kuti murushian a billionaire ane mari achifamba neni maybe ndamutaridza rudo tasangana ndikamupa mvura inotonhorera ndikamupawo masiwiti nematamba angu semunhu asinawo zvakati o oh. ndamupa matofi angu nematamba angu abva anwa mvura tofamba obva ati chanchonchanchanchoncha muna nchonchanchaa muya muya mune miriyoni irimo kuti enda pakambani yakati unondimirira ipapo ndichafona na two upihwe miriyoni yako nekuda kwematamba awandipa miriyoni yaiswa muvoice miriyoni yaiswa mulanguage yandisinganzwisise mukutadza kwangu mukushaya kwangu knowledge yelanguage ndo mukushaya kwangu miriyoni inouya iri mulanguage yechichina ndozvinoita maopportunities zvinoita mikana zvinoita matestimony amwari anouya ari mulanguage yamwari nguva zhinji ukange usingagone kunzwa nekuziva language yamwari nekunzwa voice ramwari unoramba uchifamba namwari ivo vakutidzokera pakati unopiwa chakati nda ini ndichasvikapo after 10 minutes wotoramba uchikumbira uchinyaudza mwari ivo vakupa kare but chawapiwa wachipotsa nekuti hauna zivo yelanguage yamwari saka inini pandinozoramba ndichifamba 10 kilometers 10 days ndiine muchina andipa miriyoni ndisina mari chandisina haizi miriyoni chandisina iability yekunzwa mandarin language kana kuti mutauro wekuchina saka chausina iwewe haizi testimony chausina ndechinokuwanisa testimony iyoyo chausina saka jesu ari kuti hona hona tarisa open your eyes saka chaanga asina one iattention two side vision ability to see yeti dho ranga riripo nekuti haritariswe risipo vari kuti hona miriyoni iri pasaidhi pako iyi yanga iripo changa chisipo kuona saka ndati inini gona kuziva gona kuziva kuti chausina handicho chausina saka gore rino harizi dhoo harizi gore rekuvhurirwa madhoo madhoo akatovhurirwa chatida kukumbira mwari ayaya gore rino kuona kunzwa nestrange bcause zvinhu three zviri major zviri kushota pavhesi iyi zvakataurwa one kusanzwa mwari pawanotaura two kusaona zvinhu zvamwari kana kuti ruoko rwamwari three strange zvakawanda zvinosvika kuseven ticharamba tichizvidzidza tichinamatira saka ndinotenda zvikuru nekuda kwenyaya iyoyi tirwai zvakanaka